Fi di glanio man Abertawe ar gyfer gwyl celf ar draws y ddinas. Mae gen i hwn, mae gen i Hamrei, ac yn ôl y map yma mae lot o gelf i weld, felly fi'n mynd i fynd ati. Mae'r ŵyl sydd wedi'i drefnu gan Locws Rhyngwladol yn arddangosfa o gelf cyhoeddus sy'n cynnwys 24 o weithiau celf ac maent i gyd i'w gweld ar draws y ddinas. A gyda llaw, hon yw'r ŵyl gelf gyhoeddus fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Wel, oedd dim rhaid i fi fynd yn bell iawn cyn dod ar draws y beauty yma gan Pete Fowler. Mae Pete Fowler yn enwog am wneud gwaith i super furry animals. Mae gen i'r anghenfilod, mae e'n aml yn defnyddio yn ei waith, a wedyn mae gen i Dylan Thomas yn saethu lan trwy'r canol. Ond yn bennaf, fi'n credu mae jyst yn ffordd hyfryd o gael eich croesawu i Abertawe. A dim Pete Fowler yw'r unig artist sydd wedi cymeryd ysbrydoliaeth gan ddathliad canmlwyddiant Dylan Thomas. Dyma ni 'di cyrraedd un o sêr y sioe, John Bergerman. Mae e'n ffasiynol iawn gyda'r kids yn Berlin ar y foment. Fi'n mynd i gael look agosach. Fi'n credu bod y gwaith yma'n grêt mewn canol dinas. Mae'n lliwgar, mae'n newydd, mae rhywbeth bach yn wahanol. Ond yn bersonol i fi, mae chydig bach rhy amlwg. Mae chydig bach rhy... un-dimensional. Cymeriadau Dylan Thomas ydyw weld yma, ac i'r rheiny ohonoch chi sy'n gyfarwydd â'i waith, mae'n debyg fod modd gweld rhai o gymeriadau Dan y Wenallt o fewn y lluniau enfawr yma. Nesaf ni'n mynd i weld tri darn o waith celf sydd ar yr un stryd, a wrth edrych ar y map, fi'n credu bod nhw mewn ardal eitha difreintiedig, so bant â ni. So, Rick Bennett yw hwn. Fi ddim yn meddwl rhyw lawer ohono fe ddo. Fi ddim yn credu bod e'n haeddu snappy wappy. Fi'n rili hoffi'r darn yma gan Thintro Tantra. Mae'r lliwiau'n grêt, yn arbennig yn cyferbynnu gyda'r ardal yma o Abertawe sy'n eitha run down. Mae'n syml, mae'n glir, fi'n rili hoffi fe. Ddim yn aml chi'n gweld sgip uwchben castell, na? Mae'n bosib cerdded o amgylch yr holl gerfluniau mewn un diwrnod. Ond os ydych chi fel fi, mae 'na beryg i chi fynd ar goll. Fi'n chwilio am waith, Bedwyr Williams, sy nawr nôl yn y wlad yma ar ôl bod yn cynrychioli Cymru yn y Venice Biennale. Ac yn ôl pob sôn, mae gyda fe waith yym sydd o gwmpas rywle. Chi'n gwybod be? Fi'n credu fi'n gweld e draw fan'na. Mae'n edrych bach yn anticlimatic i fod yn onest. Fi yn hoffi'r ffaith bod e'n eitha subtle. Mae'n classic Bedwyr Williams. Mae'n bach yn sarcastic. Ond mae'r gwaith actually am dau berson nath gael fight yn, tra o'n nhw'n gwisgo drag. Ath y fideo yn viral ar y we. Fi yn hoffi'r gwaith ond does dim lot o impact ynddo fe. Ond dyna'r pwynt I guess. Mae'r gwaith yma gan Jeremy Deller, cyn enillydd y Gwobr Turner. Mae hwn yn un o hoff darnau fi. Mae'n rili syml, mae'n rili glir, mae'n rili bert fi'n meddwl, a mae'n llwyddo i ddweud lot mewn dim llawer o eiriau sydd yn farddonol yn ei hun. Mae um, trefnwyr yr ŵyl wedi penderfynu dechrau peth o'r enw Cerdd Fawr Tawe, sydd yn gwahodd y cyhoedd i gyfrannu at ysgrifennu'r gerdd ar-lein barhaus hiraf yn y byd. Dwi wedi dod i ben fy nhaith i yma yn Abertawe a fi'n gorffen gyda gwaith yma gan Jacob Dahlgren. Wrth weld taw teitl y gwaith yw Demonstration, bydde'r placards yma fel arfer yn llawn geiriau gyda llawer o ystyr, ond mae'r ffaith bod y lliwiau a'r siapiau yma mor ddi-ystyr yn hyfryd. Fi wir 'di mwynhau fy niwrnod yma yn Abertawe, fi 'di gweld lot o gelf, Fi ddim 'di cael cyfle i ddweld popeth, ond byddai'n dod yn ôl i orffen gweld hynny. Fi jyst yn gobeithio nawr gweld yr infection celf yma sy' 'di digwydd yn Abertawe yn gwasgaru trwy Gymru gyfan.